Biex nagħlaq nixtieq ngħid kemmtejn dwar għaliex naħseb li din tal-lum konferenza speċjali. Fil-ktib tiegħu ma ħaddieħor fil-fatt literatura revoluzzjon li ħareġ is-sena l-oħra, romanzier Joseph Andras jgħid li aħna Ilkoll niktbu f'epoka, dinja, pajjiż partikolari fi ħdan ordni ekonomiku u soċjali partikolari. Nistgħu nagħżlu li ma narawhomx, li ma nkellmuhomx imma xorta se se nilqgħuhom fostna jew inkunu saħansitra għodda f'idejhom. Din il-konferenza għażlet li ma tinjorax il-kuntest tat-test Għax waqt li l-kelma test m'għandhiex bżonn il-prefiss kun, bħal Joseph Andras nafu li ma tistax tikteb jew li ma tistax tikteb jekk mhux f'kuntest, f'waqt storiku partikolari, dik id-dimensjoni storika li jinsisti fuqha Oliver Friggieri fi ktieb tiegħu L-Idea tal-Letteratura. Nafu wkoll li ma tistax taqra jekk mhux minn mument partikolari fl-istorja, ma tistax tinqata' mill-bniedem jew bniedma li int, mill-esperjenza unika tiegħek, mill-istorja li sawritek u tkompli ssawrek u tibdlek. Għalhekk ix-xogħol ta' Dun Karm, kull xogħol letterarju jibqa' dejjem ħaj, kull xogħol qadim jibqa' dejjem ġdid. Għax ma jistax jeżisti għajr fil-ġdid, passat kontinwament maqbud fil-preżent. U għalhekk minn banda nippruvaw naqraw lil Dun Karm fil-waqt storiku tiegħu, fil-medda storika u kumplessa tiegħu. Imma naqraw ukoll lil Dun Karm, kif rajna, mil-lum, minn dan il-mument, minn din l-esperjenza. M'għandniex għażla. Nistgħu nippruvaw nagħlqu għajnejna u widnejna, imma dak il-kuntest, kif jgħid Joseph Andras, Xorta se jibqa' magħna, xorta se jibqa' jitwettaq permezz tagħna. F'dan is-sens, il-konferenza hija, din il-konferenza hija xhieda oħra tal-mod kif id-dipartiment tagħna dejjem jiddibatti mal-mument storiku li jkun jinsab fih, dejjem jipprova jifhmu u fl-istess ħin iħalli l-għelma tiegħu fuqu, biex nuża espressjoni ta' Dun Karm. Naħseb li biex tidħol f'diskussjoni maż-żmien ma tistax ma tinvolvix lill-istoriċi. Għax huma jgħixu kontinwament it-tensjoni li tirrakkonta l-istorja mill-perspettiva tal-attwalità, il-passat mill-preżent, u sikwit il-preżent mill-perspettiva tal-passat. Dan vizzju kbir fid-Dipartiment tal-Malti, kontinwament ninvolvu lill-kollegi tagħna fil-Fakultà tal-Arti u lil hinn. Kontinwament niddakkru minnhom u nippruvaw ndakkruhom. Mhux biss għax id-dixxiplini llum huma interdixxiplinarji u aktarx minn dejjem hekk kienu. Mhux biss għax biex tispeċjalizza trid tagħraf ħafna speċjalizzazzjonijiet oħra. Mhux biss għax nipprovaw nipprattikaw il-kolleġjalità fi ħdan id-Dipartiment anki ma' sħabna fl-Università u lil hinn, f'istituzzjonijiet u għaqdiet oħra, u fil-komunità b'mod ġenerali, imma għax ilsienna, l-letteratura tagħna, l-kultura orali tagħna hekk jistħoqqilhom. U f'dan il-pajjiż ċkejken irridu nitħaddtu ma' kulħadd, nisimgħu kull vuċi, naqsmu l-għarfien tagħna ma' kull min irid jisma' u jgħożż din il-kultura ħajja u dinamika tagħna. Qabel nagħlaq nixtieq ngħid kelma oħra u nibda dieħel fl-istess ħin fir-ringrazzjamenti. Llum fis-satej 20 ta' wara nofsinhar ċempi lil kollega tagħna Professur George Falluġa. Għalli Adrian qed inċempillek mill-qrendi u jien fimtu mill-ewwel. Kien ferħan se jtir, għax f'dawn l-aħħar ġimgħat ħadem bla heda biex ikun lest il-ktieb bl-istudju li għamel kollega ieħor, Sur Dwayne Ellul, fl-aħħar Konferenza Dun Karm li għamilna sentejn ilu. Jiġifieri ferħan se jtir mhux bix-xogħol tiegħu nnissu, imma bix-xogħol ta' kollega, bir-riċerka ġdida li għamel, bl-għarfien ġdid li waslilna, bil-ħidma tad-Dipartiment. Dan huwa l-ispirtu li jeżisti fid-dipartiment tagħna. Dan huwa l-kuntest li fih qed issir din il-konferenza tal-lejla u għalhekk ukoll din tal-lum kienet konferenza oħra speċjali. U allura minbarra li nirringrazzja lil George Farrugia li ħa ħsieb din il-konferenza u kull konferenza Dun Karm jkun ilu jaħdem fuqha minn sentejn qabel, Nixtieq nirringrazzja lill-kelliema, Professur Dominic Fenech, Professur Emmanuel Mifsud, Dr. Simon Azzopardi, Professur Bernard Micallef li mexxa, imma anki lis-Sinjuri Joe Borg, ehm, Justine Somerville u Kirsty Azzopardi tal-promozzjoni, l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Università u d-Disinjaturi, il-Alan Paul Mizzi tal-filmat u lil Mark Micallef Perkont eh, li qed juhu ritratti, lil Arnold Dingli tal-taqsima tal-konferenzi eh, tal-Università li l-ħaddiema li jieħdu ħsib din is-sala li jaraw li kollox ikun f'postu li tkun nadifa. Lilkom li ġejtu għal din il-konferenza minkejja għal ħafna attivitajiet li għaw illum, U qabel ma toħorġu fuq il-MA fi bħalissa hemm il-Professur Farrugia, tistgħu tieħdu kopja tal-ktieb ta' Dwayne Ellul u tkomplu tferrħu lill-Professur Farrugia. Imbagħad tistgħu tferrħu lill-Professur Bernard Micallef u tieħdu sehem fir-riċeviment li hemm minn barra. Grazzi ħafna.